Яңа Чабаксар шәһәре мәчете имам-хатыйбы Минкадир абый Рәҗәпов белдергәнчә, соңгы халык санын исәпкә алу мәгълүматлары буенча, шәһәрдә алты меңгә якын татар яши. Безнең калабызга Советлар Союзының терле тәбәгеннән җыелган татарлар, монда бар Оренбургтан, моннан бар Питердән, моннан бар Мәскәүдән, монда бар Сибирьдән, монда бар Владивостоктан, монда бар терле яктагы ниләр, Южные сторонадан да, терле яктан. Аларның һәрберсенең үзенчәлеге бар, һәрберсенең үзенең уйлары бар, тормышлары бар, гореф-гадәтләре бар. Минкадир абый шәһәр татарларын мәчеткә тарту, аларга халкыбыз һәм динебез тарихын өйрәтү өчен төрледән-төрле чаралар уйлап таба, кызыклы очрашулар, сорау-җавап кичәләре оештыра. Бүген биредә кунакта Казанның данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Әхмәт Сабиров һәм Апанай мәчете имам-хатыйбы, тарих фәннәре кандидаты, ислам дине буенча байтак китаплар авторы Нияз Сабиров. Шунысы сөендерә, мәчеттә олылар гына түгел, яшьләр дә килә. Әлхәмдүлилләһ, мәчет бик матур төзелгән, бөтен шартлар тудырылган. Биредә инде дәресләр дә алып барыла, зур эшчәнлек алып барыла. Минкадыйр хәзрәт бик тырыша, бик зур көчләр сарыф итә. Казанның бай тарихлы Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Әхмәт Сабиров мәдрәсәдә ислам тарихы һәм иске татар мирасы нигезләрен укыта. Бүгенге очрашуда да ул мәдрәсә эшчәнлеге һәм анда уку шартлары хакында сөйләде. Рәсәйнең төрле төбәкләреннән, Себер, Урал, хәтта Ульян, Чуашстан республикасыннан да килеп, белемнәрен туплыйлар. Һәм дә татар халыгы, башка милләт вәкилләре дә килеп гыйлем алалар. Шулай да хикмәт нәрсәдә, татар телендә дәресләр алып барылырга тырышыла. Очрашуда сүз илебездәге бүгенге вәзгыять, сентябрь аенда булачак халык санын исәпкә алу, бердәм татар милләтен саклау кебек күпләрне кызыксындырган нәрсәләр турында да барды. Без Казанга икенче ни кебек, Мәккәгә табынабыз, и Казанга. Менә шул Казан безгә күпме Безнең президентлар бөтенесе булышып баралар, шул кадәр. Менә без Чабаксардан да сораган идек булышыгызда дип. Религия отделена от государства диләр. Булышмыйлар. Ә казамыз күпме булышып менә шул дәрәҗәгә иттек. Мәчеттә очрашу тәмамланып, илә намазы укыганнан соң, кунакларны бу якларда татар тарихына кагылышлы урыннарга алып килделәр. Менә бу, Яңа Чабаксар шәһәре янындагы Атлаш авылы. Әйтүләренә караганда, биредә уналтынчы гасырга чаклы татар авылы булган. Ул чорда авылны икегә бүлеп агучы Цивиль елгасы киң һәм мул сулы булган. Явыз Иван, Казанны яулап алырга килгәндә, монда туктала һәм бөтен халыкны юк итә. Аларны мондагы чокырга Күмгәннәр, урысча әйткәндә, братский могила кебек була инде ул. Шунда килеп, аларны күмеп калдырганнар. Буыннан буынга монда каберлекләр булган дигән сүз йөргәнгә күрә, менә бу урыннарда Атлаш авылында яшәүчеләр бернинди йортлар да, кырылмалар да төземи. Ә кичен килгән кунаклар шәһәр мөселманнарының ифтар мәҗлесендә катнашты. Биергә дини һәм милли эш активистлары белән бергә шәһәр вузларында укучы чит ил мөселман студентлары да чакырулы иде.